Namateu vako pano. Pane mbavha kuti dziri pano.
Pinango mabwera familia zano ngipo mateu. Imimi pamwe mwaane hama dzenyu imimi mbavha. Ndimwani nguruwa lini na kobili pinango na chana. Imimi handitengwe nemari kana kuti chii chamukufunga.
Imwipo ligalini kwatanga bera mweyo muwirirani basi. Hanzi inini chandenge ndichida anoenda kuti muwirirani vanhu vamwabira.
Muzapagara kwamoko kuno. Kuno muchabhadhara zvenyu miri 1000 us yamuchapagango kuno yamuchabhadhara kuno kunyange mamalizirana navanhu vamudatengera zvinhu hanzi kunyange mapedzerana nevanhu vamukatorera zvinhu imbambi kutsudzure hanzi nikuti ndikusunungure ndisina miri amerikani ndoda 1000 years ucharamba uchibuda madhodhi nekusura
kusvika wabhadhara

Nyumbu yamapenya imweni. Nziyo yamaimba iyi.
Eh, kata mtima manje. Hanzi yakundibata moyo wangu zvakanyanya.
Vareva kuti chandingachiite
hanzi mataura kuti chii chandingaite kune muroyi ndiro kumpasa mwana kundidyera hanzi kumpa mwana kundidyira futi
kuti wepo chengetwa limbo la mzukulu kuti yo chengetwa ne mzukulu uyu tenga mzukulu wache mwe kudya pomwe tola mzukulu wekudya futi
nyumbo imweyo yandibata mtima wangu hanzi nziya mari dzaiye yandibata mwoyo wangu changwa pana teri kopo pano fiti lipo pano

Taura kuti ah, tiripo. Hanzi wewe kutotaura kuti ndiripo kuratidza kuti unozvitutumadza. Yapino zvakanaka.
Nawe nkani me. Haisi nyaya iyoyo.
Wewe kwenda chokera kumambuya kukutanisa. Yo ndakabva kumashura ndikudeedza. Shoko ndafika.
Shoko akasvika here? Haina.

Nada, msana fika umwe. Ani msana fika ikoko.
Ndifuna kukupasa mvunzo pakuyamba. Ndakukupa mvunzo pakutanga. Ndifuna hongu kana kwete. Ndoda kukubvunza wondipindura hongu kana kwete. Wepa rufiti wone. Yo unro here kana kuti kwete. Zvandifuna kureva pamwe. Ipapa kwete.
Nawe mfiti hausi muroyi.
Ndisi. Oh.
Oh, unambodya muntu? Wakambodyiwa munhu? Unamboramuka usiku? Wakambomuka usiku?
Kupita kuzinyumba dzavanhu? Uchienda kudzimba dzevanhu uchiita kuenda turuka?
Windo, zvakanaka.
Imwe mnakaa hanzi imi makagara pano pana familia dzemamuna mwe hanzi pane hama here dzemurume uyu
ah. wemwe wamashikana tani

Mumva, munziza, muntu chintu chakuipa akachita chakuziwa. Hanzi munhu chinhu chakaipa akaita chekuudzwa. Mamva lini?
Hanzi. Mamva, munziza.
Akauzwa kuti nyadezi imweni ina mankwara na pakamwa amva lini? Hanzi akauzwa kuti n'anga iyi inongotaura nemuromo kana kuti ine mishonga hanzi. Ndifuna kuti mpano. Ndoda kuti nini?
Ndimenye mwenye.
Uyu ndoda kumuratidza simba langu. Humba yoko, munziza. nawe kumba kwaine hanzi usaterera inini imva kuna umwe hanzi inzwa kune inini ndati wepo ndati iwewe ndifuna kuti ndikuyangise handakukumbokuratidza mhamha kana wena pakanwa Handida kuratidza simba kwete nemuromo.
Wamba? Wamba. Ndikufuna kuzviratidza.
Kwendo, zvakanaka.
Funa kuma kosha kwa kumamisira? Ndira kukubvunza kwa kukazira. Wepa mfiti one. Uri murayi kana kuti kwete? Kwete.
Kwendo, kala kwa mwe. Anze nongara.

hanzi uyu ndiye munhu akamboba zvinhu kuchi wese kumaini mwe uyu Unazokolaza zvimwezvo? Hazvina dzokorora here?
Uba kono, uba futi.
Ko vamwe vanhu vafuna kuba vovaona kwavaza kutani. Hanzi vanhu vane pfungwa dzekuba izvozvi kuda kuti kudii kwavari.
Mumwe mune materi kwa pamwe. Hanzi mumwe mutane mbavha kadzira panewo. Ha, ha, ha, ha.
Afuna kazwaka apeza vuto.

hanzi hanzi kana gara pasi unzira sekuti anda kupa basa usazora

Aya zikuramba. Makadii makadii. Saka ndinokurudzira nje kuti kuuya kwamaita pano pasekuchite kuri. Saka ndinokurudzira nje kuti handidi noise kana kurovana. Kana kurovana here? Eh, maona kuti nini ndiri sahwira wenyu mauya kuno kuna sahwira pachezvenyu mega hamugona kugadzirisana kana kunzwanana kuno hakusi kuti ndinowana kavenga pamurama vafanana ndinaloiti yo loiti vakutanga ndakubvunza kuti muroyi here kana ndausi ukaramba kuti ndandisi muroyi Waona ndatola matambo haada kubvuma. Unifai ndafana kubhadhara kuti mudare. Vamwe chiri kuramba. Uri muroyi here? Womugara kwete. nekuti handifanira kuti ange ndikutyisidzira ufanira kubvuma zvichibva pasi pemwoyo wako zvinogona kusunungura mhuri yako yakagara nayo ini seutano ndagara ndichiita even nhasi zuva ranhasi ndataura ndakati Handiende kudzimba dzevanhu kana vanonzi nezvavaromba zvinechisa zvinenge ini ndokutenda munotora zvinhu zvenyu muina zvibano nobvisa vanhu vanhu ini ndini chakwai tsvimbo yangu andopai pano amunoipinda naye mumusha menyu motora zvinhu izvozvo

Handina kunaka munhu anofa zvisatsarukana. Munhu akarwarawo akagoona achirwara zvinotambirika kuti akazorora anga atambudzika. Kwete kuti munhu kubva kuseni kusvika masikati. Obva. Ende iwewe roiti wakatora mashoko akaudza mufi kuti inini harinyuwe nokunyama here musikana akataurira mufi kuti anzi awa unoone kuti wakwanoendeka saka mashoko yavo yoroizi waitaura mashoko ndizvo zvawakazoita zvechokwadi asi chandataura kuti nhasi kubva nhasi mafamba awo hamazofamba newe kubva nhasi ta zvinhu zvako vanu pano zviparadzi uri kuda here kandaudi taurisa tinzi sira mangwana

Vachasvika asi kana basa vode kuti wo unoita kuzova kutora zvimwe zvinhu ndizvo naye nyora dzada kutora panapa ukazotora zvimwe yakutema nyora 1500 nyora yakutema dziri pamhanza apo mhanza yakazara iyo yakutema magaro dzimwe garo handi 500 rimwe garo iri dzimwe 500 nyora saka 1.5 nyora kana kuti 1500 nyora dzatida kutema anabvisa zvinhu izvozvo ukabata duri eh, zvinhu izvozvo vana kudzidza kurova vakakukumbira kumashamwari kana kumasahwira zvakuomera ufiratu izvo zvatange singadi kuti tuvaye vanhu mm. asi uchazviurayisa yoga mabasa ani ako
ndakadeuka ayo ndakadeuka ndakadeuka ndizvazikuwako zvakaitika zvakaitika asi masviko paatanga kutanga kuti kune vapenyu vasara tigasamune zvani imi musamubatsira handii murume kana mukwadzani asi ndikuyambira unoibvi kuti akazonge ada kubata futi zvichamuwana ndizvonai pane mubvunzo yavo ada kutaura

Pavana 7 vasadana tu. Iko zvino zvinoda kuchengetwa. Kuchengeta ndebvu kuda here ukava kuti kutoshaharisa.
Ushaharisa.
Saka leo ana ulipo, naona kusokwamo leo ndi England. Unozati kuna vabereki vakaenda ku England.

ndizvo nani mm. eh, vanoda so totanya yekuti zvinhu ngazvimbouya iyo mukomana unotoda kuti usunungurwe uroore une mwana mwana andina kana kupomerwa nhumbu kana kunzi wo kupomedzerwa mhosva kunzi handidi yakanimidisa aukana kana seku

Sayo dai muzukuru wangu Royd. Asi chikufadza chii kuchengeta twazukuru tukuya tukuya tukuya nemwanasikana wako. Hapana twazukuru kuchengeta chete twatwana. Pane kuti uzorore kuti aiwa ndaona kuchengetwa nevana. Iwo ndikuchengeta vazukuru chete vanokuya kuti vafana ngiko zvinozvi. Eh. Kana munda usaende. Eh, vamwe vatengerwa imba muno muHarare muno. Vakugara muHarare. kozvitasauramba ivo nezvibane mukeni vanhu vamba chishanda mari icho hausi kuzorora wakura kuzikuramba chirega tsika ivi
ndinobvunzo pane vese vakauraya vanhu vakaona chii vakukama nechidzisi kuseri vanoimba here orit ndizvabatsira chii kwacho nokudeura ropa kudai pabhora handina izwi riri kunaya iri riri kutopinda muchimba chandiri kugara iyo
asi vamuzukuru asi ndakasa kukuta zuwe ndikuda vamwe wako hazviperi ndikuda vanhu vanobatana vamwe basa mazita yawo vanhu vakuita navatsika muroangani
ndakatanga kuenda namutamba neshiri akafa ndikaenda nacharisa akafa ndikaakamuwa negaro aenda kumusha kwake bhoyo mm. Kwasara kwasara yini? Eh eh pana mumu wandikuona. Sakafa sakafa kuti mutumbi wamakaviga wakavigwa musure ah wakauhwisa ukaja wegere. Kwete. Saka taula munhu eh ndovadi kuda totaura. Eh vasekuru.

Sumirai vakadaro. Enda kuti uti.
Inini radakuita. Mimi mavenda henyu kumba tatawira tikupa mazuva ngani murume. Three days tati yakudzoka mangwana ndizosira mangwana. Mangwana. Ini chero zvandichaita. Chikwata chochi. Pamwe uya ndifanira kunge chiripo.

ndingashoreke miri kana kuti mwana mudiki ndiro muzukuru kwauri iroiti wanga asi ini pano ndinokugarisa pasi zvawairamba kuya pano wasvika sei nhasi chiendai chakuonai mangwana sunungukai mubatsira wangu